right iyi nyaya yana raspombe muda kunzwa iyi e eh, kuona zvakaitika pa ndizvakudai so e eh, raspombe uyu ari kunzi ari kudya eh, shamwari amai veshamwari yake its not kuti ari kudya shamwari yaamai vake aa asi amai veshamwari yake yaanotamba nayo iye ndokwaari kunzi ndokwaari kuenda achinodya ikoko saka panyaya iyi kai shamwari yacho iyi inonzi wesley Eh, chata nyaya izobuda ndechekuti ari kumapurisa asungwa ya attempted murder cause akabaya munhu nebanga nekuda kwenyaya yana raspombio chachaitika ndechekudai so eh, anzwa nyaya iyoyo iri kunzi yange angotenderera mbare mhara in maomo samukomana umwe wacho anotamba naye anzi anga angosekwa manje achingosekwa nevamwe vake raindi rese rangozarira kungoti haiwe iwe ubvunza waka uri kudyiwa nana zvazvo zvangozara kwese ingori nyaya yekuti yanga yangoita se yangotenderera mbare imomo ozviona manje saka vana sekuru eh, vavamvana raspombo sekuru vacho ivavo manje ndo vakabva vauya bcause mukomana uyu wesley wacharonza anga akungoita se akungoshaudanana mamuzi wacho achitaura zvese zvese saka ndopavarikuita sei pavakaya vakutraya kunomuonesa kuti aiwa ona ka zvawakuita zvizukuru wakuita kakurasika ko sei uri kudaro chichichichi sekuru ava yanzvadzi yamai ndiye anga kuya kumuonesa kuti yazvisiri izvo zvawakuita izvo wakuita sei wakurasika because ungazotuka amai chinchichi uchitaura zvese izvozvo saka pakunodaro pakunotaurirana vachinodaro manje ndopaakabva iye atanga kutaura kuti ko ivo vangagodanana nemunhu ane zera neni sei shamwari yangu sei vari kushaya here e, vamwe vakomana vezera ravo ivo pekuti vangakwanisa kudanana navo hapana pekuti vangadanana nemunhu wekuti akaenzana neni shuwa chii chakadaro ichocho ndo pakatanga kunetsa nyaya e, sekuru vacho ndobva vatanga kuti aiwa usadaro chinchii uchiita sei uchiudza amai zvinhu zvakadaro izvozvo mukomana uya wesley ndopaakaita se ndopaakatora banga ndobva abaya eh, sekuru vacho ava Eh, abaya sekuru vacho pashoulda ndokusungwa kwaakaitwa mukomana because uno kana utobaya munhu nebanga kayatova mhosva kai so im sure vanenge yangowe yekuti vanenge vada kuti adiscipline we manje bcause ukazonova kubata banga watomhondeka ndokusungwa kwakaitwa mukomana ndobva azonotaurwa naye ndobva aiswa munigekini kuti mandi akutaurwa naye ikoko pakuzoexplaina nyaya macho ndopazobuda nyaya pacho achitaura aiwa ini ndiri panapa because of raspombi ari kuita sei ari kuda namai vangu ndakauya panapa nekuti ndakazonobaya sekuru vangu nebanga ndomabudira akaita nyaya dzacho dzese asiwo iye raspombi wacho aizobudo achizvidefenda achitobudisa maphotos emusikana wake achitaura kuti ah Ndine wangu musikana ndoda naye ko ndikagodanana naamai vauyu sei nyaya dza achingotaurwa asi e, takaonawo zvekare e, uko vazimbabweans vari kubudawo vachisaidhirana rida raspombi kuti aiwa vaida kuti azoenda nekupi raspombi ari kutogona hapana chakanyanya kuipa pane izvi zvaari kuita vamwe vari kungowanza is like a joke raari kungotenderera but nyaya chaicho yese ndo nyaya iripo yekuti mukomana uyu ari kunzi ari kudanana naamai veshamwari yake ndo mataurirwe ari kubuda achiita nyaya saka shamwari yacho ndo yakabaya eh, hantsvadzi yaamai eh, vanova sekuru vake nevanga pashoda vachinge vachitraya kuda kubata kana kuti kuda kutsuridza mukomana kuti asaramba achijamuka unongoziva vana vakomanaka vanongojamuka padheni unenge uchingovhoisa vhoisoka because anenge aneta nekufamba achisekwa mumaraini mese manje akungonzi honai uyu ari kudyirwa amai vake nani Raspombe vanzi vanhu vese vanovangoti ndo boyfriend yani yamai vacho ndo nyaya iri kunyanyisa kunetsa panapa yaizoita kuti iko zvine zviibude pazonzi raspombi ari kudya mashuga mama ndo nyaya hombe iri kutenderera ndo nyaya iri kupisa saka nyaya iyi yabuda nekuh metro ndo vanga vanyatso uve neumbowo hwakakwana eh, ndo source yenyaya kwanyatsa kubudira nyaya yacho pachitaurwa eh, kudzira sipombe ari kudya eh, momzi weshamwari yake ndo nyaya yacho yese iripo ndo nyaya yacho